הייליגער מוה פנחס ברענגט, כל המת אבלו על ירושלים זוכה וראה בנחמתו, ברענגט ער דארט באקאנט אז די הייליגע חובת הלבבות זאגט, א קינד וואס וויינט איז סימן עס איז א קלוג קינד, ער שארפט אויס די לייכעס, ער ווערט א קלוג קינד. זאגט ער ווען א איד וויינט תשעה באב זאגט ער, מי שבוכה נתברר אפס צולת נאמן כן קומען התגלות המשיח, איז די זמן שטיי מיר אונז יעצט דא. אויך ברענגט דעם ר' פנחס ברענגט די הייליגע פנחס ר' פנחס'ל ברענגט זאגט ער זיין לשון שאם יחסר לאדם איזה דבר ווען א מענטש פעלט עפעס א זאך זאגט ער זאל אים זאגט ער עת טוב היא להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא איז א גוטע זמן צו מתפלל זיין און בעטן פונעם אייבערשטן ווען זאגט ער תשעה באב זאגט ער בעת שיושבין על הארץ ווען א איד זיצט אויף דער ערד איז די זמן מכין ומזומן ס'הייסט רצון ס'הייסט טוב דעמאלטס אלעס מספלל צו זיין און דייקא דעמאלטס קומט אן די יצר הרע דעמאלטס קומט אן די סוט מבלבל צו זיין דעם אינגערמאן מיט א מעסעדזש מיט א דזשאוק מיט א ליצנות ער נעמט אים אוועק די ביסל צייט וואס די האסט האסט די שעה וואס מ'זיצט ביינאכט די צוויי שעה וואס מען זיצט בייטאג ביז מען איז אבל מיטן אייבערשטן, ס'דאך א עת רצון, דו קענסט אלעס אויסבעטן. איך מסיים זיין דעם שיעור מיט די לעצטע קינה, און זאג מיר ביינאכט איך האב מתפלל געווען צום אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל ווערן רחמן זיין, אלע אידישע קינדער זאלן שוין געהאלפן ווערן מיט אלע זאכן וואס מען דארף. קינה הייבט זיך אן, זכור השם מהוי עולני, הביטו הערה את חפשיני. דער הייליגער באשעפער האט מען פריער גערעדט אז געהאט א בית המקדש, עס האט אונז גארנישט געפעלט, מען האט מקריב געווען עולות ושלמים, אידן זענען ארויף געקומען מעולם לא לן אדם בעבירה, עס האט קיינעם גארנישט געפעלט, עס איז געווען אזא מין איז גא, אידן זענען ארויף געקומען מיט ביכורים, מען האט געטאנצן, מען האט געזינגען, עס איז געווען א מין אור וואס מען קען ניט אן משער זיין, ארץ ישראל ירושלים איז געווען די שפיגעלע פון יעדן איד, יעדער איד האט געזאגט שמחתי בעומר ולי בית השם ניילך. ס'איז געווען די חלום פון יעדן קינד ווען גייט מען קענען ארויפגיין נאכאמאל לרגל זיין מען וועט ארויפגיין אין ירושלים, מען קוקט זיך ליידער צו היינט ווי שאולים הלכו בו, מען קוקט זיך צו ווי די ציונים האבן איבערגענומען די פלאץ ווי ס'זעט אויס די מקום המקדש ליידער ווי ס'זעט אויס ביי די אראבערס ווי ס'זעט אויס די אנדערע פלעצער וואו ס'דא דער אייבערשטער איז אינגאנצן צושניטן און צוריסן ווי ס'זעט אויס ירושלים ווי ס'זעט אויס ארץ ישראל אלס הר ציון של שמים. שיעורים הויך געבויען. וויפיל קליינע קינדערלעך האבן פארלוירן נעבעך דאס יאר אליינס זייערע אונטערהאלטערס, א טאטע אדער א מאמע נעבעך. א איד האט מיר פארציילט, האט מיר געזאגט, אויף א איד איז ארויסגעקומען צו רעדן, זאגט מיר איך וויל דיר פארציילן א מעשה וואס האט מיר פארציילט מיין קינד, ער לערנט אין יענעם כיתה, זאגט ער ער האט א ברודער וואס דער ברודער האט געפעלט א קליין יאסעמעל נעבעך ס'האט פארלוירן א טאטע פאריאר א קליין יאסעמעל און ס'איז נישט אהיים געקומען מ'האט זיך נישט געקומען אהיים קומען פון חדר ס'איז געווארן א סערטש מיט אנגעבן זוכן דעם יאסעמעל מ'האט אים געטראפן שטיין אין וויליאמסבורג אויף בעדפארד ביי די הייוועי ער שטייט א קליין קינד איז געשטאנען דארטן און געווארט. זעקס אדער זיבן יאר אלט, השגה פון א קינד. ביז מען האט אים געטראפן, מ'האט אים געזוכט, וואס זוכסטו דא זאגט ער, זיין באס פארט די דרך יעדן טאג, ער זעט זאגט ער ווי ס'קומט אים די גרויסע באסעס, און פון דא קומען אראפ טאטעס, זאגט ער איך גיי דא ווארטן ביז מיין טאטע גייט אראפקומען פון די באס, על איך דא ווארטן ביז מיין טאטע גייט אראפקומען, וויפיל אזעלכע פארקלעמטע הערצעלעך דרייען זיך ארום קליינע קינדערלעך קליינע מיידלעך שלא טעם מטעם חטא. זוכן זייער טאטע, זוכן זייער מאמעס, וואס זענען ארויפגעגאנגען פלוצלינג צו נישט פלוצלינג אויבן אין הימל. ווער קען, ווער קען פארשטיין די הארץ פון א צעבראכענע אלמנה, וואס זי דארף ווערן די גאנצע רוקנביין אינדערהיים, און זי קוקט זיך ארום און זי עלנט ווי א שטיין, זי איז עלנט, זי איז עלנט, און זי וויינט, זי מתפלל צום הייליגן באשעפער, זי מוז ארויסקומען מיט א שמייכל און מיט א פרייליכן פנים צו אירע קינדער. ווער פארשטייט די הארץ פון א אלמן וואס קומט אהיים אליינס, ער דארף זיין די שטארקע טאטע פאר זיינע קינדער, ער איז צעבראכן און צעפליקט, איינזאם און בענקעדיג אליינס, יסוים ומאיני ואין אב אם עשיני כאלמנות, וויפיל אידן גייען נעבעך דורך יעצט אזעלכע ביטערע עניות, מען מוטשעט זיך אראפצולייגן אויפן טיש אביסל ברויט, מען האט נישט צו עסן, מען וויל גיין קויפן נייע זאכן פאר די שעפעלעך, ניי אנצוטון, מען האט נישט קיין געלט, מען ווייסט נישט ווי ארום צוואנציג דאלער, צען דאלער, מען קען עס נישט גיין. ס'האט מיר פארציילט א איד, האט מיר געזאגט איך דערק עס נישט גלייבן, זאגט ער, איך בין א איד וואס האט געארבעט, איך האב פארלוירן מיין דזשאב שוין איבער א יאר, זאגט ער, איך האב געהאט שוין צוויי מאל וואס איך האב געדארפט ארויסנעמען מיינע קינדערלעך שפאצירן, אוועקצונעמען פון זיי זייער הונגער, צו פארטושן זייער מח, האב איך, בין איך געגאנגען שפאצירן מיט זיי, וויפיל טרערן קאסט דאס פאר א טאטע און פאר א מאמע צו זען ווי די קינדערלעך וויינען, פארוואס בין איך אנדערש ווי יעדן איינעם, איך קען נישט האבן די אלע זאכן, מיין מייני בכסף שעשיני. עצייני במחיר יבואי, וויפיל אידן האב איך? גייען שיאלן מיט שכר און מען ארבעט און פארבירט צו טון, און ס'קומט די גאווערמענט מען זעצט זיך ארויף מען נעמט זיי אוועק די פרנסות, מען נעמט זיי אוועק זייערע ביזנעסער מען לייגט אריין די עלטערן אין תפיסה, ווערן אפגעריסן פון די קינדערלעך אינגאנצן, אלס עברייני נרדפני הגעני. ולא הנח לנו. וויפיל אין די גאנצע וועלט ווי אידן גייען ארום, מען ליידער אויסגעשטעלט אזא מצב ווי יעצט, אזאלכע שחיטות און טעראר, ס'ווערן נעבעך געהארגעט אידן, נאך איינס און נאך איינס און נאך איינס, אידן אין די וועלט, די אנטיסעמיטיזם איז ליידער אויף אזא ברענעדיגע מצב ווי זייט די צווייטע וועלט מלחמה איז דאס נישט געווען, סורים בידים ניתלי פני זה קיינעם לא נדרי, קיינער ווערט נישט אנגעשוינט. וויפיל אלטע בחורים זענען נעבעך דא וואס באוויינען זייערע טעג און זייערע נעכט, זיי טראגן דאס נישט מער דורך, די צער פון זיין ווייטער אליינס, די ווענט וויינען מיט זיי מיט, ווער ס'קומט אויס רעדן מיט א בחור, אן עלטערע בחור, ווי ער פארשעמט, ער פילט זיך ארויסגעלאזט, ער פילט זיך פארגעסן, ס'אזמאן וואס יעדער גייט אן מיט משפחות, זיי קוקן זיך ארום זייערע חברים. שערן אפ די קינדער, זייערע חברים מאכן בר מצוה קינדער, זייערע חברים מאכן חתונה קינדער, זיי פילן זיך אינגאנצן ארויסגעלאזט, ווער אינטערעסירט אין מיר, ווער קוקט אין מיר, וואסערע פארקלעמטע געפיל איז דאס, און ער פרעגט די שאלה, גיי איך אמאל קענען בויען א דור, גיי איך אמאל קענען בויען א ערליכע אידישע שטוב, איז עס מיין זאך וואס איך גיי קיינמאל נישט זוכה זיין צו דעם, בחורים תחיו נשואי. און נערים בעת כשלים, וויפיל קליינע יונגע קינדערלעך און מיידלעך זענען נעבעך אין שפיטעלער, כ'בין געווען אין שפיטאל, מ'איז געגאנגען דארטן באזוכן נעבעך נישט געזונטע קינדערלעך, די שפיטאל איז אנגעפילט מיט קליינע יונגלעך, קליינע מיידלעך, בחורים, מיידלעך, מאמעס, יונגע מאמעס, יונגע טאטעס, רחמנא לצלן, ס'איז נאך אזאנס קיינמאל נישט געווען, ס'האט מיר פארציילט א איד, זיין טאכטער איז אריינגעקומען אין שפיטאל די ערשטע מאל זי האט אנגעטון די גאון, זי דארף נאר נעמען קימאו, בעט זי מאמי כאפ א פיקטשער איך מיט די האר, איך גיי נעבעך קיינמאל מער נישט האבן קיין האר, איר קאפ וואס זי האט עס געהאט געזען, וויפיל ווייטאג ליגט נעבעך אין דעם, וויפיל ענגשאפט ליגט אין דעם, ווען א מאמע דארף גיין כאפן א פיקטשער פון א קינד, איך גיי כאפן א פיקטשער פון דיין האר וואס די גייסט יעצט אנהויבן נעמען די ביטערע קימאו טערעפי, וויפיל קינדער איך נעבעך פעלן. וויפיל טאטעס און מאמעס וויינען איך וויל אהיים גיין צו מיינע קינדער, וויפיל קליינע קינדערלעך זאגן לאז מיך שוין אהיים, וואו דארף איך מיך דרייען ביי שכנים, ביי גוטע פריינט, ביי משפחה, אולי איז יעצט די צייט ווען מען זעצט זיך אוועק תשעה באב ביינאכט, לאמיר אונז אויסוויינען פאר די קינדערלעך וואס קענען נישט וויינען, לאמיר אונז אויסוויינען פאר די טאטעס און מאמעס וואס קענען נישט וויינען דערהיים זאל שוין קענען אהיים קומען. זקנים משאר שבטי בחורים און נגנזים, וויפיל מענטשן רייסן זיך מיט די יצר הרע און פליקן זיך ארום און בעטן רבונו של עולם ווי ווייט איך קען מער נישט, איך קען נישט, די טעקנאלעדזשי וואס איז דא, די נסיונות וואס איז דא, מען האלט עס מער נישט אויס, ווען ס'איז געווען א בית המקדש איז געווען א טומל של שחרית האט מחפה געווען די עבירות'ן ביינאכט, א טומל של בין הבארץ האט מחפה געווען די עבירות אין צופרי, אונז זעמיר געווען לעכטיג, מיר ווארן אויסגעלייטערט מיט די ניגונים פון די לוויים. מיט די עבודה פון די קהלים, ליידער האמער מער נישט די אלע זאכן, שובעת מסעות לביני מהפך לאייוועלט מכל עולמי. ליידער ליידער און די גרעסטע צרה וואס איז דא, וויפיל אויסגעהארעוועטע פון אונזער קינדערלעך זענען נעבעך פארלוירן געגאנגען, רחמנא ליצלן, מען הערט פון טאטעס מאמעס וויינען, ער איז געווען אזא לעכטיגע בר מצוה בחור, מען קוקט אן די בילד ווי מען זעט אים היצעס ער געשיינט אויף אים צוויי לעכטיגע פייערלעך, די שכינה האט געליגן געשיינט אויף זיין פנים, א צניעות'דיג מיידל וואס יעדער האט זיך געטשאטשקעט, אלע טיטשערס האבן געזאגט אז זי האט אויסוואקסן א לעכטיגע אידישע מאמע, און ליידער ליידער איז מען פארלוירן געווארן פונעם אידישן וועג, וויפיל ווייטאג איז דאס דא, ס'האט מיר געזאגט א איד אז זיין אידענע שלאפט איין יעדע נאכט מיט די תעודות פון דעם קינד אונטער איר קישן, זי קען עס נישט פראסעסן אין איר מח, וואס איז געשען מיט מיין צדיק'ל? ער האט דאך באקומען אזאלעכע לעכטיגע תעודות און מער איז ער נישט דא, ואין עני, ער נעלם געווארן. נחלתיני נהפכו לזרים, בתיני לנוכרים רחמנא לצלן. און דער ענדיגט זיך די קינה, על זה היה דבר לביני, על אלה חשכה עניני. יעדן ווען ער גייט זיך אוועק זעצן, אונז קען מען אים מתפלל זיין פאר די אלע זאכן. ווער ס'האט נישט פון די ביטערע צרות וואס מען האט אויסגערעכנט זאל מתפלל זיין פאר א צווייטן איד. אונז העמיר איין זאך וויסן, מען וועט ענדיגן מיט דעם, אז השבעיני השם אליך ונשיבו חדש ימינו כקדם, ס'וועט קומען א זמן, ס'וועט קומען א צייט, דער אייבערשטער גייט אונז העלפן, און זכות וואס אידישע קינדער זענען זיך נישט מייאש נאך אזויפיל יאר זיין אין גלות, מ'ווארט אויף די גאולה, ס'וועט מקוים ווערן די פסוק אין תהלים הבית משמים עירי. איף קאוד געפן זאוס, אידישע קינדער ווערן אויסגעלייזט פון גלות, אלע מצרים וועלן ווערן אויסגעהיילט, ס'איז קלאר אז היי יאר בשעת אונז העמיר זיצן ווי דער הייליגער ר' פנחס זאגט אז בשעת מען זיצט אויפן ערד, מען זיצט אויף די נידעריגן פלאץ איז א עת רצון וואס יעדער קען אלעס אויסבעטן וועט דער אייבערשטער העלפן. ס'זאל שוין עס הפך ווערן די טעג לששון און לשמחה למדן טובים, די אלע צרות מען האט אויסגערעכנט זאל פאר יעדעם ווערן ברכות, ס'זאל שוין יעדער איינער געבענטשט ווערן מיט בנה, חיים, מזונות, מיט סייעתא דשמיא, מיט די גאולה שלימה, במהרה בימינו, און א גרינגע תענית פאר יעדעם, און א פרייליכן שבת.